Hello, atutan ah zeidah kan i share ṭhan hna lai ti si ahcun Captain Thang Lian timi a tuanbia. Hi Captain Thang Lian timi hi a thei lomi tampi kan um kho men. Hi Chinmi lakah, Laimi lakah kan philh awk a ṭha lomi kan pupa pakhat a si ve i hi Captain Thang Lian timi a theimi zong, a tuanbia theimi zong tampi kan um lai nain chanthar mino hna nih zeitluk in dah philh awk ṭhalomi minung a si ti hi kan theih khawhnak hnga ding caah, kan philh nakhnga lo ding caah atutan zong hi vun i share ding, a tuanbia vun i hrawm ding ka duh ṭhanmi kha a si. Ka vun i thimmi kha a si. Hi hika zawn ahhin Laimi kan pupa hna, Chinmi kan pupa hna thil awk a ṭha lomi minung tampi an tuanbia kha ka hei sharing kan i tuah. Uh, mi kha tampi um cang. Culawng si loin uh, Laimi kan thawhkehnak, kan tuanbia seh, Chinmi kan thawhkehnak siseh, cun kan tuanbia kan nunphung le kan holh le kan ca he pehtlai in kan tampi ka han sharing kan tuah nak si ca kan i cup ka uar phun si ahcun subscribe rak tuah ve ti zong kha ka zawn he khat nak bik in sawm kan duh mi si a si ahcun ka zawn ah hin uh, Thang Lian timi Pu Thang Lian timi a tuanbia kan vun hrawm hna lai, kan vun thawk colh hna lai i hi Pu Thang Lian timi cu sub-Bidder Thaikual le Pi Khuang Zun nih thongkhat zukua kum kul le kum nga September na hlei kua ni ah me Myo pinu lu nah an hrinmi fapa palinak a si ti kha si. Hi hi hi Thang Lian timi hi a tuanbia kha tampi a um lai nain hika zawn hin an vun ṭial ciami kan hmuh khawh tawk te Chin hruaitu hna keneh dawh timi cauk chungin an ṭialmi kha kan vun i hrawm dingmi kha a si lai i i Pu Thang Lian timi cu Memeu ah a chuakmi a si i September ni hlaikua thongkhat zukua kum kul le kum nga an hrinmi a si i amah hi fapa palinak a si. Hi khua ah hin sianginn a kai hi tanghra tiang meimih hin tanghra a awng ti si. Hi thong kha zakua sawmli kum thum kum ahhin Western Chin Levis ah a lut i cu hnu ahcun Zaniat Independence Army ah a ṭuan ṭhan i Lungbang Lungbang hrawnghrang cun runva hrawnghrang ah capan ralkap he an rak i kap ti si. I chim duhmi cu hika zawn hin tanghra a awngmi a si. Zaniat Independent Army a ṭuan i cu hnu ahcun Lungbang hrawnghrang cun runva hrawnghrang ah capan ralkap he an rak i kahnak kha hika zawn hi a tuanbia kha an vun ṭial colhmi kha a si. I an ngakchiat lio tuanbia kha tampi kha an vun khawmh khawhmi kha a um lo. Hi tanghra a vun awn hnu in Western Chin Levy ah a lut. Cun Zaniat Independent Army ah rian a ṭuannak kong kha a vun si. Thawngkha cu kuah sawmli kum nga kum ahhin First Chin Battalion ah aa ṭhial ti si. Hi cucu aa ṭhialnak zong ahcun cazi rian a ṭuan ti si. Cu hnu ahcun thongkhat zukua sawm li kum riat kum ahhin bao hnih a hmu ti si. Hi ralkap nih khan bao hnih a hmu i Mymyo ahhin Sipbu training a va kai colh ti si. Hi Sipbu training kha bao hnih a hmu hnu ah khan a va kai i cu hnu ahcun thongkhat zukua uh, sawmnga kum ah second Chin Battalion ah a hung i ṭhial i cu ahcun Kalaw Army Training School ah khan sianguk headquarter rian zong a ṭuan ti si. Hi cu kum ah captain rank a hmuh i thongkhat zuk u ah sawm nga kum li kum ah ralkap in pensen a la ti si. Hi cu hnu ah cun uh, Baku Public Education Officer uh, Ludu Pingyayi hnu ah uh, thongkhat zuk u ah sawm nga kum ruk kum tiang a ṭuan ti si. I cu hnu ahcun a rian cun a chuahtak i cucu pingiayi hmu rian cun a chuak i thongkazukua sawnga kum ruk kum ahhin ramrian lei ah a lut ṭhan ti si. Hi ramrian lei ah a luh ṭhan hnu ah Falam peng in uh, a ṭhet hlutdaw ah MP a ṭhet hlutdaw caah hin MP uh, an rak thim i cu hnu ahcun Vice Chairman zong a ṭuan ti si. Cu ahcun thongkhat cu kua sawmnga kum riat kum hrawnghrang ah hin phahsah phahlah timi cu phu hnih ah an i ṭhen ruangah hin general neu in general neu in inn ngak a cozah timi in inn uknak nawl an tlaih ti si. Hi cu hnu ahcun hika zawn ah hin thongkhat zakua aa sawmnga kum riat in sawmnga kum kua kum tiang hi Chin vuanci a ṭuan i thongkhat zakua sawmnga kum kua thongkhat zanga thongkhat zakua sawmruk tiang hi aa parliamentary secretary rian a rak ṭuanmi a si ti kha si. Hi cu hnu ahcun ram rian lei in aa dinh hnu ah Falam peng ralkap ṭuan hlun zung aa hmasa bik a thawk ti si. Amah nih hin aa Falam peng i ralkap ṭuan hlun zung hmasa bik kha mah U Thang Lian nih hin a thawk i cu hnu ahcun Falam sizungpi a thar in sak awk le cun motor lampi cawh awk zung kha a ṭuanpitu a si ti kha a si. Hika zawn hin U Thang Lian timi hi hi lungbank ah English Middle School tuah khawhnak caah ralkap ṭuan hawi hna sinah phaisa a kholh piak hna i Cu hnu ah ramuk pu hlurhmung le lumbang siangsang run tuah khawhnak caah tiah heh tiah rian a ṭuan i a zuampiaktu a si ti zong kha a si. Hi hika zawn chim duhmi cu mifim a si i a pingiazi lei ah fimthiamnak lei ah khan education lei ah khan tampi thazaang a chuahmi a si ti kha hmuh khawhmi a si. Hi thawng kha zukua sawm nga kum kua kum ah hin a cozah bawmhnak phaisa thongkul an pek i cu ahcun February ni kul kha Chin miphun pini ah a nunter ṭhan i sunglawi ngaiin an tuah ti si. Hi chim duhmi cu Chin miphun pini a thi ciami zong kha amah nih hin a nunter ṭhan ti kha a tuanbia an ṭialnak ah hin an vun ṭialmi kha a si. Hi kong ha pehtlai in cun tampi chim ding a um lai nain hika zawn hi an ṭial ning in kan vun zoh a si ahcun Chin miphun pin i a nunter ṭhan i sunglawi ngaiin an tuah ti kha ka zawn an vun ṭialmi kha a si. Hi cu hnu ahcun Thawngṭha Zakua sawmruk kum nga in Thawngṭha Zakua sawm sarih kum thum tiang hi Chin U Sizung Kalaymyo cun Hakha ah cun secretary rian a ṭuan i cu hnu ahcun Pi Lian Vel he an i um i fa pahnih an ngei ti si. Hi hnu ah mah Khing Khin pawl he an i um ṭhan i fa panga an ngei ti si. Chim duhmi cu nupi pahnih a ṭhi i pakhatnak nupi ah khan fa pahnih an nei i pahnihnak nupi ha hin fa panga an ngei. Hi cucu a tuanbia kan rel tikah hmuh khawhmi a si. Cu hnu ah thong khat zukua sawmriat June thla ah hin Naingan New Yi timi second class medal le phaisa jazz thonghlei nga he acozah nih an pek ti si. Cun cu hnu ahcun Chin Luhmuh Yi Tin timi Rangoon Falam, cun Luhmuh Yi Tin Rangoon Chin Baptist Church tibantuk Rangoon zong ah siseh upa rian a ṭuan zungzal ti si. Hi cu hnu ahcun thongkhat cu kua sawm kua August ninga ah Rangoon ah Amah inn ti ahhin Sertu a Pathian sinah aa din ti kha tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Cucu Pu Thang Lian timi a tuanbia a si. Hi a tuanbia hi tawi nawn tein khan a biapi deuh te lawng khan an vun lakmi ka si. Tampi chim awk a rianṭuannak le upat ṭihzah awk a tlaknak kha tampi a um lai nain cu vial cu vun sa rih sehlaw. Nu video zongah Chin pupa hna, Laimi kan pupa hna an tuanbia, Pu Ral Hmung tibantuk te hna tuanbia zong kha chim ding tampi a um. Nu zong kan i hrawm ṭhan te hna lai i Laimi kan thawhpiahnak, kan tuanbia le kan nunphung, kan holh le kan ca ha pehtlai in ka zawn kan i share lengmang nak si. Uar phun i si cu kan YouTube kha subscribe fak tuah ve ti zong kha donghnak bik ah vun cah. Duhmi si nu video tu an tong ṭhan te lai. Bye.